און ס'איז געווען בחורים וואס האבן נישט זוכה געווען צו די מייעך, בחורים זיצן אין ישיבות מיט רייס קענען, און ליידער ליידער האט דאך די געווען דעמאלטס זאלטן די מיליטער וואס אידן בחורים זאלטן געווען רעב ששומער און מאציל זיין, זאגט מיך א שינאווער רב היינט ביינאכט די יארצייט פון שינאווער רב, שינאווער רב האט געזאגט אמאל פאר רבי ר' מאיר'ל פרעמישלאנער המשיח האט קומען נישט צו מיר און נישט צו דיר. און נישט צו אלע קאלפיק האסטו געזאגט, נאר צו די בחורים דארטן וועלט עיר וואס האבן זיך מוסר נפש געווען דארטן אויף אידישקייט, אויפן קדושת החיים זיך געודיע אז זיי האבן מסירות נפש דארטן געווען נישט סתם. בקיצור די בחורים זענען אמאל געקומען צום חפץ חיים פון מיליטער געקומען דארטן אויף יום הקדוש פון חפץ חיים. מוצאי יום הקדוש האט דער חפץ חיים זיי געזאגט איך דאנק אייך שטארק איר זענט געקומען. זיי געזאגט א מורא'דיגע ווארט אויף די וואך. מ'זאגט אז די וואך שטייט, וועט זיי מסביר געבן פארוואס ער דאנקט זיי, עס שטייט די וואך, יעקב אבינו האט געזאגט רב עוד יוסף בני חוי, אילכו ואראני בטרם אמות, זאגט ער בטרם אמות פאסט ווען צוויי מענטשן רעדן, איך זאג אים פארן שטארבן בטרם אמות, ווען צוויי מענטשן רעדן, אבער די תורה הקדושה יעקב אבינו וואס האט געזאגט בטרם אמות, וואס הייסט בטרם אמות? וואס הייסט בטרם אמות? זאגט ער מאמר נורא, האט דאך חפץ חיים זי ע געזאגט, יעקב נאר געזאגט אזוי, די גן עדן אויבן אין הימל ווענדט זיך נישט אין וויפיל פעק דו ברענגסט דארטן, ווענדט זיך אין איין זאך, וויפיל וואסערע נסיונות ביסט בייגעשטאנען, זאגט דער חפץ חיים, יעקב אבינו האט געזאגט, רב אוי די עושה בני חו, אין דעם ערבות מצרים, דארטן האט ער זיך געהאלטן, דארטן האט ער זיך געהאלטן אין נסיונות, אלכו ואראני בטרם אמות, ווייל איך ווייס אז אויבן אין הימל איך קען נישט קענען זען אין גן עדן, אויב איז אין אזא הויכן פלאץ,

איז געגאנגען כאפן דעם מלך, ער איז שוין געווען נאנט צום מלך, ער איז אים געגאנגען כאפן, איז איינער פון די זעלנערס און דער מלך געגעבן א לויף אראפ, און איז געגאנגען א מלחמה א קיבול מדם, א קיבול מדם, און האט געראטעוועט דעם מלך ארויסגענומען די, ער איז געגאנגען ממש אין מסירת נפש, זיין העמד איז אים געווארן רויט פון בלוט פון דעם זעלנער, אבער האט אזוי געראטעוועט דעם מלך מלחמה א קיבול מדם, דער מלך האט נאכדעם האט ער אים ארויפגענומען, ויינתליה ויינשאי,

בירידותן כמו בעליות, ער האלט זיך שטענדיג שטארק ויאמר יעקב יעקב לשון חיבה, דער לשון חיבה איז אין דעם יעקב יעקב ווען ער האלט זיך שטארק, דער חפץ חיים איז דא כהלכות חנון בטרם אמות ווייל די בוכים וואס האלטן זיך שטארק אויבן אין הימל און איך זע נישט קענען זען. איר פארשטייט ויאמר יעקב יעקב לשון חיבה, דער לשון חיבה איז נישט אויף ישראל ישראל.

אין יונגע יארן האט זעלטן די קראפט פון עקשן אפשר מיר לערנען לידער פלעגט זאגן אפשר מיר לערנען ווען כאב איך א אור אהבת הנאה עס האט א זיסקייט די יונגע יארן האט זיי עקשן פארק עקשן פארק זיי האבן געלעבט פון דעם פון דעם האבן זיי געלעבט ווי די בחורים דא די זונות די זונות זיי האבן געלעבט פון דעם ס'איז אור אהבת הנאה יעדן טאג פלעגט זאגן ר' מענדל וועג זיי קומען די עלטערע יארן זאגט ער די זקנים זאלט מען סטאנען מען זאגט דארטן מען פארלירן ס'איז דעם טעם אין לעבן ס'איז געווען משעמם משעמם. בשם מ. פאר ווי וויאזוי פאר ווי איז דא נישט געווען א וויסט ס'איז געווען א שעהמם ווייל ס'איז נישט געווען קאנעקשאן פארשטייט די עלטערע יארן איז נישט געווען קאנעקשאן אונז ברוך השם איז נישט משעמם הא אונז האבן פארשטייט יא על כל פנים אזוי ארום די בני יששכר ברענגען ואתה ברחמיך רבים ומלדתו להם בעת צרתם און תאמר די געלושען א באקאנטע לשון אבער יעדע לשון בני יששכר ברענגט עס. וואס איז אמאל געווען נוהג על פי מה שכתב רבינו האריזל זאגט די בני יששכר ברוך זאל רבינו האריזל די ארי הקדוש שרייבט שכאשר גברו הסטרא אחרא אתו אין זיינע צייטן וואלט זיך אזא שווערע זמן זאגט די ארי הקדוש די לשון פון ארי מעשים טובים מעט שעושים אתו איכ חשוב כ ארבע שעות התנאים בזמנם. אז די ארי הקדוש וויל זיין א לשון מעשים טובים וויבאלד ס'גובר על סטראך רעתו איז מעשים טובים מעט שעושים מעט אדער בלי סאלח ניט איר מאכט היינט איר חשוב כהרבה שעשאת אנו מזמננו עס מ'האט פריערט גערעדט א מינוט א מינוט ביז פאר סעמעס איז זאג וואס הייסט עס א מינוט ליב מעשים טובים מיט אביסעלע יעדע ביסעלע מלחמה יעדע ביסעלע

די ערשטער איז נישט נארמאל, די ערשטער איז נער מזרחי, ער רירט זיך נישט די בחור, חני אה בלייבט די זעלבער, ער איז נער מזרחי, כ'ווייס נישט ער איז א נער המזרחי זיכער, פארשטייט אבער אבער אבער אבער פארשטייט די ערשטער ער רירט זיך נישט דאס איז נער מזרחי, די צווייטע ער האט זיך נאר דערנענטערט אהין, קבל עפעס, יא ער הייבט אן צו קנאקן, נער מערבי.